Атласов Васябын первый класска үөрэнэбин. Иван Мигалкин испиискэ сии тастан оҕуһуллан хоруопка иһигэр дьарыстанан угуллан дьиэлэнэн олоробут. Ыал ахсан оҕуһоттобут. Ититэбит. Күөс буһаран аһатабыт.

Нам-Нам чыылабаата уратын сугуннаах хас хатым барыта туһунан дьылҕалаах алаһуҥ хаамыта түһүүлээх тахсылаах хас хатым барыта ырыанын атыннаах хас сүрэх барыта уйа хастаттаҕа

Улаатарым сөҕөбү Олеся иккис класс Иван Мигалкин хас хатыҥ хас сүрэх барта хас хатыҥ барта туһунан майгылаах нам-нам чалабаата ураты суугуннаах хас сүрэх барта туһунан дьылҕалаах олоҕун хаамыыта күүһүүлээх тахсыылаах хас хатыҥ барта Киһиэхэ дьүөрэлээх, киэркээн да кэмнээх, кэхтэрдээн аллаах, хас хатыҥ барта ырыалыын атыннаах, хас сүрэх барта уйаҕас тапталлаах. Иван Мигалкин линейка гыныс ырааһын онорорго көмөлөһөбүн, дьиэ кырыыһылыыбын, тэбис тэмтимиктүүбүн, буруо тахсар турбалыыбын Дьон киирэригэр аанныыбын, албору да умнубаппын, кырачаан оҕотугар бэртэхэй уйа тутабын, дьэ көмөм элбэх, линейка буола онно Иван Мигалкин кыптый, кыр-кыр кырыйар, сып-сытыы кыптый, кумааҕыттан көтөр кыыл арааһын хортуонтан дыбарыас да бэрдин Оҥордоҕо түргэнин, кыыр-кыыр кырыйар, сып-сытыы кыптыы, тарбахпын быһымыы, сэрэнэн кырыйыы Иван Мигалкин ким тутун эн саха буоларгынан, ханнык да кэмҥэ, ханна да сылдьан, ким тутун эн саха буоларгынан, сахалыы намыынка саҥанан, дууһаны күүркэтэр оһуокайынан Сымыйалыыр диэни билбэтэх өбүгэлэргинээн тоһуттар тымныыттан толлубатах удьуоргунаан, күүстээх тапталга бэриниилээх кыргыттаргынаан, ыалдьыты үөрэ көрсөр аламаҕай санаалаах эмээхситтэргинээн, ханнык да кэмҥэ, ханна да сылдьан, киэҥ тутун эн саха буоларгынан Иван Мигалкин хаар Хаар, маҥан хаар, тоҕо баҕа сырааһай, тоҕо баҕа сырдыгай, кыһын кэлэрэ биллэрэ, кыытамныы түһэрэ. Хаар, маҥан хаар, түһэ турар оргууй аҕай. Ким үрбэт буолуоҕай, бу, бу маннык бастакы мичээртэн, айылҕа биир дьиктии кэрэтиттэн хаар, маҥан хаар. Дууһаны манньытар

Ыраас сүрэхтээх, ыраас санаалаах эн-хаар булуоҕун Хайҕал диэн оҕоҕо кинитиһин алдьатар ботуччу бэриллибит кэмпиэт Хайҕал диэн кыыска кини саныыр санаатын уулларар, кумахтан өрүллүбүт тыллар Хайҕалы сатаан өйдөө, хайҕанан баран санаа, туох туһугар ылбыккын Кыччыгыт диэтэр алҕаһын, хайҕалтан төбөҕүн эргитимэ, кимтэн да үрдүктүк туттума, хайҕал диэн араастаах хас да өлүктээх, хайгыахтара эдэриҥ иһин эйигин хомоппот туһуттан, хайгыахтара холуочук олорон тугу эппиттэрин аттара барбакка, хайгыахтара адас аатыран Оҕотук санааҕын дэптэтэн, Оккон дьиҥнээх доҕоттон, Күүтүмэ, күлүмэ, хайҕалы, Үгүстэр сатыыллар хайҕалы, Аҕыйахтар уйаллар хайҕанары Иван Мигалкин Сахам хомуһа Хомус сахам хомуһа Эн дьүрүскэн тойуккар Көрөбүн Мирнэй куорат алгыстаах Туундара аан тутууларын Бүтэй Бүлүү баараҕай гидростанциятын Толоҥдолоох халыҥ систэри

Сахам хомуһа Иван Мигалкин Хомус сахам хомуһа Өндөрүскэн тойуккар Истэбин Өбүгэм саҕанааҕы кылыах ырыаны кымыыстаах чороонунан саламааттаах кытыанан аал уоппар айах тутан алгыс этэллэрин Ньургун Боотур маҕан атын тууйаҕын тыаһын Туймаада хотуҥҥа сэлэлээн тоҕуоруйбут эдэр ыччат оһуохайын хомус, сахам хомуһа, эндьэрискэн тойуккар, кэпсиигин көмүлүөк иннигэр үс түүннээх күн тойук туойар олоҥхоһуттары Эллэй саҕаттан уостан умуллубат Кыыс айылҕа чээл күөҕүн, чэчэннээх халдьаайын, дыргыл сытын Өлүөнэ өрүһүн субуллар суоҕун, маҥнайгы хаарым тумал сырдыгын барытын түмэммин биир дьөрбөс бэккэ оҥоруом, дьон бары истиҥ сыһыаннын, таптал үрдүк чыпчаалын, сүрэх кэрэҕэ дьулуурун Үөрүттэн долгуйуу истиҥ таалытын барытын түмэммин биир дьөрбө сибэкки оҥоруум, төрөөбүт мүөлүм хатыҥ чараҥын, хотун аммам сырдаана сибэккитин, сайаҕас күлүүм өлгөм отунун, Сахам сирин ырыа чаахтарын Барытын төлөммүн ырыанан сандаарар биир түрбэ сибэкки оҥоруом, киһини уҥуом күн киһибэр ийэбэр Иван Негалкин хаар, хаар маҕан хаар, тоҕо баҕас ыраҕый, тоҕо баҕас сырдыгый, кыһын кэлэрин билэрэ, кыйдамныы түһэрэ. Хаар маҕан хаар түһэ турар, аргууй аһаай

Иван Мигалкин киэн тутун эн саха былыргынан ханнык да кэмэ, ханна да ыалдьан киэн тутун эн саха былыргынан сахаан аһын, санаан, дьуһууну күөрэтэр оһуокайынан ханнык да кэмэ, ханна да ыалдьан киэн тутун эн саха былыргынан Иван Мигалкин махтал өйдүүбүн мин бастакы букварбын долгуйан туран илиибэр ылбыппын оҕолор үөрсүбүт минньигэс харахтарын учууталлыын эһэс эһэрдэ тылларын муннубаппын мин Иккис дьиэбин илдьибит оскуола баар, бу иһин махтал. Үөрэппит учуутал баар, иитиллибит оскуола баар Иван Васильевич Мигалкин маҥнайгы хаар, үрүн хаар, үрүн санаалар ким үөрэбит буолаҕай? Бу маҥнайгы хаартан, маҥнайгы мичээртэн Ыраастан сырдыктан, аһыылаахтан аһыытын аһарар, хараҥанныда сырдык төлөнүнэн уматар, эн буолаҕын үрүҥ хаар Иван Мигалкин Таракаан бииргэ эбим биири буолар икки, мууһум икки, үс төгүл икки буолар алта, атаҕым алта, биэстэн ыл биэһи хаалар төгүрүк иһим бөкүнүк, тотор аһым тобох, утуйар сирим оһох, аатым миэнэ таракаан, ийэм миэнэ таракаан, дьуккааҕым миэнэ таракаан. Ооллор эрэ таракаан, наһалаама, аспытыгар сыбыытаан, бортулаама. Мин Атласов Сандал төрүт орто оскуолатын уон биирис кылааһын үөрэнээччитэбин. Билигин Үрэм диэн хоһону иһитиннэрэрбин көҥүллээн. Мин ытыллар буурҕалыын хатыйсар хоту дойду хорсун буолабын, илиибин-уунабын ол күлүмнүүр күҥҥэ, кууһабын, хайаларбын, сыһыыларбын, өрүстэрбин, турабын дьиэрэҥкэй үҥкүүлүүр долгуннаах Ленам кытылыгар, истэбин ньүөр очуостарым ырыаларын Үһээннэриҥ, мин туойабын Тооттор тымныыттан толлон турбат Булчут сахам саргытын айхаллаан. Туойабын мин күөх тайҕам ньиргиэр музыкатын, Дьүкээбил уотун кыыһар төлөнүн. Кыыдамнаах хаардарым сипсиэр дорҕооннорун. Мин туойабын дьол туйугун, Үөйүү уруйун саҥа саха сирин саҥа ырыаларын. Иван Васильевич Мигалкин «Суруктар, суруктар, эһиги долгутасын аттыгыт өлбүт киһи саарбыт Мыччыстаҕас» тириитин, бубуора сыттар суруктар сыталлар чумпура иһиппит музейдарга «Суруктар, бүгүн олус да күндүгүт Миэхэҕэ саҥаттан саҥа суруктар, дойдубуттан, мүрүттэн күтүөлээх суруктар, Быкайкан суруктар эн уонна мин сүрэхпит саҕалар»